Daudi gini Goliac. Rwot owaco bot Camuel ni, 'Cwinyi bikumo pi Caulo pi kare ma rom mene, kun an dong atyeko kwero en me bedo kabaka pa jo Icrael? Pik moo i tung dyang, ci iciti. Abiori bot Yece ma jo Beterekem, pien anongo kabaka pira kena i kin awobene. Camuel ogamo ni, 'Abiwot kunnu nining? Ka Caulo obiwinyo ne, bineka woko. Rwot owaco bote ni, Cit ki roya kun iwacci, 'Abino ka tyero gitum bot Rwot, ci ilwong Yecu obin i ka tumo tum. An abinyutti gin ma myero iti. Ibiwiro pira dano ma abituco nyinge boti. Camuel otimo kit ma Rwot ocike-ni, ocito i Beterekem. Ludongo ma i gang meno gucito ka jolo wiye kun komgi myel, guwacci, Ibino ki kuc bo? Ogamo ni, Abino ki kuc, abino ka tyero gitum bot Rwot. Wulonnye kekenwu, wubed maleng, ka wubin kacel kweda ka tyero gitum. Olonyo Yece ki awobene gubedo maleng, ci olwongogi i ka tyero gitum. Ka gubino, Camuel oneno kom Eliab ci otamo ni, Ada, ngat ma Rwot biwiro ki moo tye i nyime. Ento Rwot owaco bot Camuel ni, Pe ibed ka neno ber me kome nyo kit bore, pien atyeko kwere woko. Pien Rwot pe neno piny kit ma dano neno-ni. Dano neno kome ki woko, ento Rwot neno cwinye. Yece dok olwongo Abinadab, oweko en okato ki i nyim Camuel, ci Camuel owacci, Kadi man bene Rwot pe oyero. Yece dok oweko Cama okato ki i ngete, Camuel dok owacci, Kadi man bene Rwot pe oyero. Yece omiyo awobene abiro ducu gukato ki i nyim Camuel. Ci Camuel owaco bot Yece ni, Rwot pe oyero joni. Dok openyo Yece ni, Awobeni ducu gitye kany? Ogamo ni, Matidine aye pud odong, ento en tye ka kwayo romi. Ci Camuel owaco bot Yece ni, Cwal kwena giome, pien pe wabibedo piny nio ka en oo kany. Ocwalo kwena ci gikele. Otuc ma kome kwar, wange mwonya ma neno ber. Rwot owacci, Dong ia malo iwire ki moo, pien man aye en. Camuel okwanyo tung dyang ma moo tye iye, owiro Daudi ki moo ki i dye omegine. Ci cwiny pa Rwot obino i kom Daudi ki tek cakke i nino meno. Lacen Camuel oa odok i Rama. I kare meno cwiny pa Rwot oa woko ki i kom Caulo, ci cen marac ma oa ki bot Rwot opoto i kome, obedo ka lanye. Lutic pa Caulo guwaco bote ni, Nen ba, cen marac ma oa ki bot Lubanga opoto i komi, obedo ka lanyi. Laditwa, ber icikwa wan lutici ma watye kanyi, wek waciyiny dano mo ma ladiro goyo puk, ci ka cen marac ma a ki bot Lubanga opoto i komi, en bigoyo puk, mi ibedo maber. mumiyo Caulo ociko luticce ni, Wun wuciyennya dano mo ma ngeyo goyo puk maberre, ci wukel en bota. Ngat acel i kin awobene ogamo ni, Nen ba, aneno wod pa Yece ma labedo i Rekem ma ladiro goco. En laco ma oteka ma ongiyo ki lweny, ma iye olil i lok, ma nen mwonya, dok Rwot tye kwede. Mumiyo Caulo ocwalo lukwena bot Yece kun waco bote ni, Cwal lawoti Daudi ma lakwat romi-ni. Yecu okwanyo kana me yeyo mugati ki opiro kongo vino ki latin dyel, ci ocwalogi bot Caulo kacel ki wodi Daudi. Ka Daudi ocito bot Caulo ci ocako ticce. Caulo ocako mare matek twatwal ka odoko lamak jami lwennye. Caulo ocwalo kwena bot Yecu kun waco bote ni, Wek Daudi obed dong ka tiyo tic bota, pien aneno ticce oyomo cwinya. I kare ducu ma cen marac ma a ki bot Lubanga opoto i kom Caulo, ci Daudi kwanyo puk, cako goyone, miyo Caulo bedo maber, doko dano, ci cen marac a woko ki i kome. I kare meno jo Peleciti gucoko monygi kacel pi lweny, gucokke i coko i lobo pa Juda, ci gugonyo i kin coko ki Ajeka i Epec-damim. Caulo ki jo Icrael gucokke kacel, gugonyo i nota Ella, ci gurye ki tyen me lweny i kom jo Peleciti. Lupeliciti gucung i wi got tungcel, ki Luicrael gucung i wi got tung mukene, kun nota tye i kingi. Ci twon oyita lweny mo obino oa ki i gony pa Lupeliciti ma nyinge Goliac, dano me Gat. Borre kato ka futi abongwen, oruko tang mola i wiye, dok oruko koti mola lageng kore. Pek pa koti molane onongo romo ratili miya acel ki pyerabic. Oruko mola mukwako tyene kun okacce ki tong alwiro mola wi gwoke. Bor tongnge myero orom ki rii yat me cweyo bongo. Lak tongnge pekke romo latili apar wiye abongwen, kun lamak kwotte otelo nyime. En ocung ci odangnge matek i wi mony pa jo Icrael ma gurye i tyen ni, Ka wubino ma wurye i tyen pi lweny pingo? Pe an lapidiciti? Pe wun lutic pa Caulo bo? Wuye dano wu mo acel, wek en olor piny obin bota. Ka en twero lweny kweda ce oneka, ci wan wabibedo luticwu. Ento ka an aye aloyo, ce aneke, ci wun wubibedo luticwa pi tiyo tic botwa. Lapidiciti meno dok owacci, Ataro mony pa jo Icrael matin gurye i tyengi. Wumiya dano mo wek walweny kwede kacel. Ka Caulo ki jo Icrael ducu guwinyo lwak lok pa lapidiciti-nu, ci cwinygi oballe woko, gubedo ki lworo madwong twatwal. Daudi obedo wod pa dano mo me Eprata ma gange Betrekem i lobo Juda, nyinge Yece. Yam tye ki awobene aboro. I kare pa Caulo, onongo en dong oti woko, mwaka me ditte dong dwong. Onongo awobe pa Yece adek mutegine gulubo kor Caulo i mony. Nying awobe adek ma gucito i mony-nyi gin ene, Eliab ma latin Kayo, ki ma olube Abinadab, ki me adekke Cama. Daudi aye matidine. Jo muteggi adek-ki gulubo kor Caulo. Ento Daudi obedo ka wirre bot Caulo ka dok paco ka kwayo romi pa wonne i Beterekem. Lapereciti obedo ka bino anyim ci cung kunnu odiko ki otyeno pi nino pyerangwen. Yece owaco bot wode Daudi ni, Ber iter nyig bel ma kicelo acela-ni bot omegini ma romo agwata adek kacel ki mugati man apar, iting itergi oyot bot omegini ma i gony ca. Dok iter cak mulunge-ni apar bot laditgi me mony ma loyo dano alip. Nen kit ma omegini tye kwede, ci imak gin mo idwog kwede ki botgi. I kare-nu onongo Caulo ki omegi Daudi wa ki jo Icrael ducu gubedo i Nota Ella kun gilwenyo ki jo Piliciti. Daudi oa odiko con, oweko romi bot lagwokone, ci ocako wot otero cam ma giyubo kit macalo Yecu ocike kwede. O i gony ma onongo mony dong cito ka rye i tyen kun giwayo me lweny, ci jo Icrael ki jo Piliciti gurwayo cok ka romo monyo kemme ki mony wadi. Daudi oweko jami i cing lagwok jami Ocito ka ryeyo mony, ci omoro omegine ducu. Ka pud tye ka lok kwedgi, ci twon oit amwony Lapericiti me Gat ma nyinge Goliac otuc ka maleng i nyim mony pa jo Periciti ma guryeyo, kun loko lok ma rom ki macon ca. Ci Daudi owinyo lokke. Jo Icrael ducu guringo laco meno woko ka gunene, ci gubedo ki lworo matek. Lwak jo Icrael guwacci, Wuneno dano man ma obino-ni? Ada, en obino ka taro jo Icrael. Ka ngat mo oneko, kabaka bimiyo edoko lalonyo madit, dok bimine nyare bene obed dakone, dok bimiyo jo me ot pa wonne pe dong giculo mucoro. Daudi owaco bot jo ma gucung ka ngete ni, Gin ango ma gibitimo ka dano mo oneko Lapeleciti-ni, okwanyo kwede cac woko ki i Icrael? Lapeleciti ma pe ngeyo Lubanga-ni Anga mono ma myero obed ka taro Lubanga makwo-ni? Lwak dok gudok iye lakite acel-lu ni, Gibitimo dano ma oneko-ni kit meno. Ka Eliab, omin Daudi madit owinyo ka loko ki dano, kiniga omake i kome ci owacci, Pingo ibino? Iweko romiwa manok-ki i tim bot anga? Angeyo eteni ki kec cwinyi. ibino kany ka neno lweny. Daudi ogamo ni, Atimo gin ango kombeddi? Pud aloko aloka keken. Oloko ngeye oneno ka mukene, dok oloko lakite acel-lu. Dano ducu dok gudok iye kit mukwoni. Ka lok ma Daudi obedo ka lokone-ni owinnye, gutito bot Caulo, ci Caulo ocwalo kwena olwonge. Daudi owaco bot Caulo ni, Pe iwek cwiny dano mo opoti pi Lapelicitinu. Ladit, an abicito ka lweny kwede. Caulo owaco bot Daudi ni, In pe itwero cito ka lweny ki Lapeliciti man, pien in pud latin awobi. Ento Daudi ogamo dog Caulo ni, Ladit, abedo ka kwayo romi pa wora, ka yam labwor mo obino nyo ngur mukene ce omako latin romo mo ki i kin romiwa, aryemo kore ci agoyo, alaro latin romo, akwanyo woko ki i doge. Ka ce otokke otinge i koma, apoto amako ye tike, agoye aneko woko. Ladit, aneko labwor ki ngur mukene mapol. Lapeleciti-ni ma pe ngeyo Lubanga bibedo ma rom ki ngat acel i kingi. Nen, en dong otaro lumony pa Lubanga makwo woko. Daudi dok owacci, Rwot yam olara ki i lwet cing labwor ki ngur mukene, bilara bene ki i cing Lapeleciti man. Caulo owaco bot Daudi ni, Citi, Rwot aye obed kwedi. Caulo oruko Daudi ki jami lwennye, oruko otan mola i wiye ka oruke ki koti mola. Daudi otweyo pala lucwan pa Caulo i wi jami lwennye. Otemo wot kwede me nono, pien pe ongiyo wot kwede. Ci owaco bot Caulo ni, An pe atwero wot ki man ducu, pien pe angiyo kwede. Olunyogi woko ka okwanyo odone. omako i cinge ci oyero litino gwenyi abic ma olunge mapwot ki i laora kulu opikogi i opiro kwatte ma en gicane omako latandiyone i cinge ka onyiko cok bot Lapeleciti. Lapeleciti obino onyiko cok ki Daudi ki latin kwotte i nyime. Ka Lapeleciti oneno kom Daudi, ci otuko i caine woko, pien onongo pud latin awobi, kome kwar, dano ma nene omwonya. Owaco bot Daudi ni, 'An adoko gwok bo mumi ilima ki odoo-ni? Ka ocako ceno Daudi ki nying Lubangane, Lapeliciti dok owaco bot Daudi ni, 'Bin bota ci abimiyo ringo kumi bot winyo me polo ki bot nguu ma i tim. Daudi bene owaco bot Lapeliciti ni, 'In ibino bota ki pala lucuwan, ki tong, ki tong alwiro, ento an abino boti i nying Rwot me mony, i nying Lubanga me mony pa jo Icrael ma ibedo ka tarone-ni, tin Rwot bimiyo in i cinga, abireti woko piny, ci angolo wii woko, dok abimiyo kom lumony pa Lupeliciti ma guto otin bot winyo me polo ki bot nguu ma i wi lobo, wek lobo ducu onen ni Lubanga tye i Icrael, dok wek lwak man gunge ni Rwot pe laro dano ki pala lucwan, kadi ki tong, pien lweny Rwot aye ma loyo giri, ci en bimiyowu i cingwa. Lapeleciti oa obino ka romo ki Daudi, ci Daudi oringo oyotoyot i nyim mony ma orye i tyen pi romo ki Lapeleciti. Orwako cinge i opirone, okwanyo lagweny, obayo ocelo tung nyim Goliac. Lagweny odonyo woko i tung nyime ci opoto piny aryeba cwiny. Kit meno Daudi oloyo Goliac ki latandiro ki lagweny, ocelo oneko woko. Pala lucuwan onongo pe i cing Daudi, oringo ocung i wi Goliat, oworo pa lucwan pa Goliat ki i akurane, oneke kwede ka ongolo kwede wiye woko. Ka jo Peleciti guneno ni twon oyito amunygi oto, ci guringo woko. Lwak jo Icrael ki Juda gutwore ki oduru gulubo kor jo Peleciti nio wa i Gat ki i dog gang me Ekron. Omiyo Lupeleciti ma reta omakogi Gupoto woko i dog yo cake ki i Caraim o wa i Gat ki Ekron. Lacen jo Icrael gucako dwogo cen ki ka ryemo Lupeleciti, ci guyako gonygi. Daudi okwanyo wi Goliac okelo i Jerucalem, ento oketo jami lwennye i kem mege. Ka Caulo oneno ka Daudi cito ka lweny ki Goliat, ci openyo Abneri ma ladit wi monnye ni, Abneri, latin awobi-ni wod pa nga? Abneri ogamo doge ni, Macalo in ikwo ni kabaka, pe angeyo. Kabaka dok owacci, Peny pi awobi-ni, ni en wod pa nga. Ka Daudi odwogo ki ka neko Lapeleciti, ci Abneri okwanyo otere nyim Caulo ki wi Goliat i cinge. Daudi openye ni, In wod pa anga, latin awobi? Daudi odok iye ni, An a wod pa laticci Yece ma Labetlekem.